Pateih kan vun peh ṭhan lai. Zualla vanram ah. Nikhat cu ka tlun in ka riahnak ah khin a khan chung i thlacamnak ka hman lioah Bawipa Thlarau nih cun a run ka a run ka komh ṭhan i a nuamh ning ka chim kho lo. Cu lioah cun ka pa nih thlarau mit cu ka mit ah a run ka banh ṭhan. Cu bantuk i ka um lioah cun vawlei thil hna vawlei thil hna nakin thlarau thil cu ka mit ah a fiang deuh. Cu lio ahcun ka hmailei chaklei cu ka han zoh i vanram Bawipa dawtmi hna an lennak ram cu a lang i aa dawh in a thianghlim ngaingai. Lungvar khuapi vanrammi bantuk lam cu ka hmuh i lam cu ka hmuh i a lam A laammi hna lakah cun midang nakin fiang deuh in ka hmuhmi hna an um. Ka hmuh fiang tuk i lam naite i hmuh bantuk hin ka hmuh hna. Ka mihmuh mi nih cun ṭhitlo angki raang a thianghlim tukmi khi aa hruk. A mui zong aa dawh ngaimi a si. A laam ning cu midang laam bantuk in a laam ve lo. Phundang te khi a si. Lungtho tuk hin a laam i a caan ah a orhlei ke hi sangpi ah a cawi i Cu hnuah a kehlei ke cu a orhlei ke a cawi bantuk ṭhiamṭhiam in a cawi thulh. A kut hi heh tiah a lek pah. A caan ah a kut cu hnulei ah a sih i laam phunkip in a laam ko. A mithmai zoh a mithmai zong ahcun midang nakin aa lawm khunmi a keng hrimhrim. Hlasak hi a uar tuk i a kan thlek lengmang in hla sa, a kaa thlek lengmang in hla sa. Hlasa hlasak a uar tuk ah a ha vialte hi a lang dih. A caan ah a tli thulh, a juang thulh, thazaang dihlak chuah in hla a sa pah fawn. Cuti ka zoh ko lio ahcun a ho ko khi dah a va si hnga, hiti reru i laam cu tiah ka thinlung te khin ka ti. Vanram buuk Bawipa, a thangṭhat ciocio, uarhlei le nuam khun khin a lang. Cu lioah cun Bawipa nih a ruahnak cu ka ruahnak cu a hngalh dih. Bawipa nih cun ka fa, atu i na zoh liomi vanram i a lami kha zual la, siarmat i a ummi hawi lo lo milungthin can lo kha a si khah. Hi ti i hawi hlei i a la, hawi hlei in Aa lawmh khunnak cu vawlei a nun lioah holh thiam lo a si i hlasak duh ve tawn hmanhseh, hla sa kho lo vanram ahcun holh a thiam cang i a duh bantukin hla sa kho cang. Aa lawm tuk i cu ruangah midang hna nakin hlasak a uar khun a si khah. Vawlei i a nun lio ahcun midang bantuk a si ve ko, a si ve lo. Asinain thawhṭhannak taksa in a leng cang, ṭhen in ser tlamtling in a um cang. Zualla holh kho lo kha holh a thiam cang. Cu ruangah midang hna nakin aa lawmhnak a sang hlei si kha tiah a ka chim. Vawlei a nun lioah mi nih an zomhtaih tawnmi Zualla cu vanram ahcun nuam ti ngai khin a leng cang. Cu hmun ahcun ni cio le thlapa ceunak a herh ti lo. Tuufano ceu ahcun nuam tein an leng cang. Khaan dang hlei a um lo. A thurhnawmmi thil zeihmanh a um lo. Fih a nungmi thil timi le lihchim Hmangmi zong an um ti lo. Sui le lungvar khuapi ahcun pumpak nun Lunglei komzual hmun i camping kan dih hnu ah Aizawl lei ah kan tlung i mah hnu ni kul thla hlei khat 98 ni thawk in camping ngei ding in Leite khua ah Sinner Friend, Sinner Friend timi misual hna hawi tinak a si i hrawmdomhnak. Hrawmdomh cu kawholh in a jinsaih in kan kal ṭhan. Cuka ahcun Bawipa nih langhnak a ka hmuhter ṭhan. Zanriah ka ei khawh i ka tlun inn Ka tlun in ka um lio ahcun Bawipa Thlarau he kan i kom ṭhan. Ruah lopi ah biak, biak khawh ti loin ka tlu. Cuti i ni khua hngal lo i ka um lio ahcun ka u Jesuh nih cun keimah hruai dingin vancung in a run lang colh. Ka sin a rung phak cun ka kut in a ka tlaih i ka taksa chungin a ka chuahpi i ṭhit lomi angki a ka hrukter colh. Cuticun ka u nih cun cunglei ah a ka kalpi colh. Zeimaw can van kal hnu in hremhmun le vanram aa ṭhennak hmun hmun rawn nuam ngaimi kan phan cuka ah cun kan um cun ka, ka orhlei cu ka hon zoh i cauk zual hleihnih cabuai cung i an chiahmi hi ka hmuh ka thinlung tein cauk zualmi Cauk zualmi ah khin zei bia ko khi dah a ṭial hnga tiah khua ka ruat i cuti i khua ka ruah lio ahcun ka u nih cun cauk zual umnak lei ahcun a ka kalpi. Cauk zual cu ka hun kau i minung pumpak min le an konglam te aa ṭial. Pathian mi Pathian mi a ti ve i ti ve ṭung i Pathian duh lo ning i a nungmi hna konglam aa ṭialnak cauk a si ai. Cauk zual chung i Aa ṭialmi ka zoh lio ahcun ka u nih cun a run ka chawnh i ka nau atu i kan hmuhter liomi hi an thil ti sual ka duh lo phun an tinak kong kan kan fial tuah lai i na va chimh lengmang hna lai tiah a ka chimh. Mi a hman lonak chimh cu ka ṭih ruah ka ruah fak tuk. Asinain Bawipa bia ngaih a hau fawn ṭung. Cuticun mi nih an pumpak nun cu tampi a ka relpi. Ka u nih cun ka nau atu i a konglam kan relpimi vialte kha an sinah va kal in na va chim dih hna lai mu, tiah a ka cah i a ka cah dih ahcun cazual chung cauk zual cu a umnak kel ah a chiah ṭhan. Laksawng ka hmuh. Hramhmun le vanram aa ṭhennak rawn i kan um lio ṭhiamṭhiam ahcun ka u nih cun a ka chawnh ṭhan i ka nau na piangthar hramthawk in atu tiang hi ka ram caah na caan ngeihmi vialte na hman i ṭhahnem ruat in na ṭuan in rianṭuan lawm man kan pek lai a ka ti. A chim lio ahcun ka dirnak hmailei a hei sawh i ka hmai zawn cu a hei zoh i sui le lungvar in sermi ṭhutdan daw ngaingai ka hmuh. Ka u nih cun ka nau laksawng kan pek dingmi cu Khi ṭhutdan ah khin va ṭhu tuah, a ka ti. Ṭhutnak ah cun ka va ṭhu. Ka u nih lawmman laksawng a ka pek cu kaa lawm tuk. Ka thinlung in, A si ko, keimah tawk tein cun Bawipa ram caah ka ṭuan ngaingai ve ko si, laksawng hmuh tlak ka si ve ko cang, ka ti. Ka u Jesuh nih lawmman pek bia a ka kamh cu kaa lawm tuk i lawmman a ka pek ding Khak in lungtho ngai le khahlang ngai in ka um. Ka ṭhutnak pawngah ka u a ra i, Vanmi hna rak ra u. Hi ka dawtmi ka fanu hi a caan ngeihmi vialte ka caah a hman caah a ca ka tuahpiakmi lawman pangpar ṭhi dawh ngaingai kha oihter u tiah a ti. A rauh hlan ah a rauh hlan ah vanmi an rung ṭum i aa dawh tukmi pangpar ṭhi an run i ken cio i ṭhi ahcun ca aa ṭial dih. A chang tete in pangpar ṭhi cu an ka oihter. Pangpar ṭhi tam tuk nih cun ka hngawng a khahter i ka hngawng hmanh ka tung kho set lo. A ka zawh, a ka zawh ṭhi an ka oih khawh cun an umnak ah an kir an ka kirter ṭhan. Ka u sinah cun ka u ka ṭhi oihmi hna hi a tam tuk ka dirpi kho lo dengmang. Ka u ṭhi ka oihmi hi ca aa ṭial mi hi zeibia dah an si? Ka bawh lonak khan in ka rel lai aw, ka rel lai mu, tiah ka ti. Ṭhi cu ka hun domhcho hna i ca a ṭialmi hna cu ka rel. Thangchiatnak, tuarinnak, zalon lonak, hnahchuahnak, harnak le lih in sual phun kip puh ti te hna aa ṭial i ka rel dih, ka rel dih. Ṭah hlanah ka mitthli a tla thluahmah. Ka u na caah ka caan vialte ka hman i hi hna hi maw ka lawm man hmuh ding cu khuaruahhar a va si ve tiah ka ti i ka thinlung aa lawm lo ngaingai. Kei ka zumning ahcun na biachim ah minung panga an piangthar i tiah lawmman hmuh kaa ruahchan. Asilole hnulei a tolhmi a tlumi na biachimnak thawngin thawhṭhan in an um i tiah laksawng don dingin kaa ruah. Asilo zongah na biachimnak thawngin an nun ti a hal lomi hna nih nun runtihal nuntihalnak an ngei i Pathian lei panh duhnak an ngei phah i tiah laksawng hmuh kaa ngaih ngai. Kaa ngaih ngai. kan ngeih he a si nem nam lo chui le lungvar mansung ṭhutnak ka ṭhut lio ahcun ka u nih cun a run ka chawnh ṭhan i ka nau zei ruang ah dah na lawm an hmuh ding ah khan na khuaruah a har ka ka neh pei na zulh lai cu leicung i ka laksawng ka hmuhmi kha ruat tuah kha bantuk khan nang zong nih laksawng na hmuh ve a si khah tiah a ka ti vanmi pali hna ṭhutnak Dawh ngaingaimi i kan ṭhut lio ahcun ka u nih a ka, a ka thawh i ka kalnak kip ah ka, a ka, a ka zulh dawi lengmang i leicung panh in a ka kalpi. Lam i kan kal lio ah ka u nih cun a ka chawnh i Zufrat tivapi i vanmi an hranmi hna kan zohpi lai tiah a ti. Cuticun Zufrat umnak lei panh in kan kal. Tiva cu kan va phan i Zufrat tivapi hmun kaupi cung ahcun vanmi pali an hran. an phuarmi hna cu ka hmuh hna. Hren ti ruangah kut le ke hren a si lo, Bawipa bia hmang in hren ti tu a si deuh. Vanmi pali umnak cu vawlei khin mi nih ṭhalo te khin a kulh i a chuak kho lo. Zufret tipi chungah atu tiangin an um rih ko. An um ko rih. Vanmi dang hna bantukin an i thuam ve i thla zong an ngei cio hna. Vanmi pali hna cu vawlei um hramthawk in an hren cang hna. An hren cangmi hna kha an si. Caan saupi cu hmun ahcun an um cang. An duh bantukin an um kho lo. Heh ti an phun cia, an i thing. Hi hmun hin kan chuah tikah cun mi kan tukforh hna lai ning hi tiah an au. An thin a hun tuk ahhin an hmai a san dih. Zufret tiva kam i vanmi pali hrenmi hna ka zoh dih cun ka u nih cun lei cungah a vung ka chiah ṭhan. Biathlam a ngan, pakua a hme hlei li. Leite i camp kan ngeih lio ahcun thawngṭha chimnak caan phungchim ka hmang i ka chim dih ah thla kaa thim i Khrihfa hlabu no za le sawmriat le pali thluachuahnak thisen tikhor ti hi ti hi hla kan sak cangka in voi voi voi takhat ah phundangpi khin Ka hung um. Ka orhlei sir cu ka hei zoh i ka u Jesuh cu a rak um ko. Ka hei zoh ṭhan i ka u Jesuh cu a um peng ko. A muihmel cu a ceu i a hmai ni, ni bantukin a ceu. Ni bantukin a ceu. Thilpuan cu a ra a si i a thianghlim tuk fawn. Ka u ceu nih cun kannih zong a kan ceuh dih. Cuti cun a kan hruaicho ṭhan i vawlei in pe kul hrawng Ka phanh ah khin ka u nih cun a ka dinpi. Cuka hmun ah cun kan um. Cun kei nih cun a sinah, Zei ruang ah dah hika ah hin kan i dinh? Zeidah kan tuah lai? tiah ka hal. Cuticun ka u cu van van van phar in a laam i ka u laam ka zoh ahcun ka nih a ka ton tu a ka, a ka ton tawn. Bawi Jesuh he cun kan pahnih in cuka hmun ah cun kan um ko. Kei nih Jesuh lam na thiam ngaite ka han ti. Cu lio ahcun Jesuh nih cun ka nau zei ruang ah dah Jesuh na ka ti ṭhan hi a si ka u na ti ka ti na ka ti lo ahcun kan hawi kan ei thi lai lo ka ti kha na thei lo maw tiah a ka chimh ṭhan. Cun kei nih cun cuti i ka u ti i auh cu ka ning a zak phah i na, na upa tuk cang i tiah ka ti. Jesuh nih cun ka nau na u pei ka si cu ka u tiah ka ti ko cang tiah a ti ṭhan. Ka chim dih ah amah lei cu ka hun naih. Ka u cu ka ngamh ngai cang. A ṭang ah kaa pumter i Daw ngai khin a ka ku. Cuticun kan pahnih in kan laamṭi. Ka u nih cun a ka chawnh i ka nau bia na chim lio khan kan hngah cang. Kalpi kan timh nain hna kan hnawh sual a ka ti i na biachim dih tu ah kan hlam a si hi. Nute rak ra law hmun dangdang zoh ṭhan ṭi kan zoh ṭhan rih lai tiah a ka ti. Cuticun cunglei panh in a ka kaipi ṭhan. Hremhmun lam kaupi ṭhiamṭhiam ah khan a ka kalpi ṭhan. Kan sinah cun hremhmun a kal dingmi tampi an kal ve. An hmai cu thikhal chuak lai khi a lo ko. Hremhmun lam i kan kal lio ahcun ka chaklei ka hon zoh i ka mihngalh pakhat a nun lio zong i kan inn ah a kan len tawnmi keimah nak i upa deuh vak Kan ute hna ṭhi, thlarau cu ka hun hmuh, a cal ahcun fiang tein ka rak si tiah a ṭial. Ka i ruah fak ngai khin hremhmun a pan ka mi hngalhmi ka hmuh cu ka lung a fak tuk. Hremhmun lam ahcun ngaihchiat tuk in a ṭap pa, ka u sin ahcun ka u a poi tuk, zoh tuah khi a si khi. Ka u, ka zaang a faktu ka u, zeicaah dah ka mi hngalhmi na ka hmuhter? Ka u, ka duh ti lo kir ṭhan ko cang u sih, ka ti bak ko. Asinain hmailei panh in kan kal lengmang. Hremhmun lam cu a zeitik caan paoh ah mi an khat zungzal ko. Dragon Chuap orhlei bawi lianngan Cuticun Hremhmun kutka cu ka va phan ṭhan. Darkun mei dawng Hremhmun kutka chung dinhnak pakhatnak mi an i hngahnak hmun ahcun mi tampi an rak um cang. Darkun cu a hun i thler lai bantuk i a um lio ahcun ka u he cun kan kai kan cit manh ve. Kan luh dih bak ah darkun cu a thler colh. A thlercho. Dinnak hmun cu a ummi hna cu an umnak hnga cio ding cio ahcun a hnor Cheu hna, cu lio ahcun ka u nih cun ka nau atutan hi cu Dragon Chop orhlei ah kan kalpi lai. Cu khaan cu vawlei cung i bawi lianngan vialte an umnak a si tiah a ka ti. A rauhhlan ah kannih zong cu Dragon a chop orhlei kam ah a kan hnawl ve i kutka leng ahcun kan orhlei Kutka cu ka hmuh i a kutka cu thil hrihhling a ṭha tuk nih khin sermi a si. Kutka luhnak hram ahcun vawlei bawi lianngan hna umnak tiah a rak i ṭial. Cuticun ka u he cun dragon cuap orhlei ahcun kan va lut. Kan, kan luh le cangka in Satan zultu hna nih cun sik dingin an run ka panh. Jesuh ka sinah a dir an hmuh ṭhan ṭung i an ṭih tuk caah Satan zultu hna cu an lohtlaunak hmanh Hngalh manh an si lo. Khuazei lei ah dah an kal ti hmanh hngalh lo in an tlau dih cikcek. Bawi lianngan hna cu ahohmanh an mui fiang tein hmuh khawhmi an um lo. Ṭhenkhat an kun i ṭhenkhat an bokkhup in an um. Ṭhenkhat nih kun bu in an hmai an i hup. Ahohmanh fiang te i an mui hmuh khomi ka ngei lo. Cu lio ahcun ka u hi mi hna hi zeiruang i an kunmi dah an si tiah ka hal ka u nih cun ka nau hi mi hna hi ka bia a zum lomi hna a ka duh lomi an si hi an nun lio an nunnak khan khan i kan luh an umnak khan i kan luh caah an ning a zak ka mui an ka hmu ngam lo i an kun a si hih tiah a ka ti. Cun kan umnak khaan cu a dang bantuk in a khat ṭhiamṭhuam ve. Khuapi ngan bantuk a si. Ka umnak in a donghnak a ummi tiang in ka hmuh khawh dih hna. Vawleicung an um lio mah le tawk in bawi lianngan aa ti vemi le ngeihchiah zong ah kaa za ve aa timi lawngte an si. An thih hnu ah zungzal a mit kho lomi mei nih a kangh hna cu zaangfak ngaingai an si ko. Mei cu a mit kho ṭung lo. Anmah zong cu Thilak in a kangh khawh fawn ṭung hna lo. Mi an tam deuh paoh ah mei cu a lin chin lengmang rua ti awk khin a um. Faro hremhmun ah. Cu bantuk in hremhmun i a ummi ka zoh len lio ahcun Faro hremhmun ah timi ka van peh lai. Patriotnak a dih cang. Patkuanak kan van peh lai.